Ũrĩ wacererwo nĩ mũgeni akamenwo nĩ rĩera. Rĩera rĩa Kenya nĩ rĩramenire mũgeni ũcio ũgwĩtwo Macron na rĩramũmena na rĩramũrega na rĩramũrega biũ biũ biũ. That is the truth behind everything. Nĩararegirwo nĩ rĩema. Ona ngũthikagĩrĩria Maina na makĩaria haha ndaigua akiuga mũgeni ũcio nĩararegirwo nĩ rĩera rĩa Kenya. Mũgeni ũcio arambĩte aroka arahana nginya ta arenda gũthomera andũ kana kũma command kũma command. Na mũgeni ũcio arokĩte ena mũbango ũngĩ. ũrĩa ithuĩ tũũĩ no tũtigũtinda tũkĩaria mũno. Tũtirarĩ ecirie maũndũ mega mũno nĩ icera rĩu kuma oro hĩndĩ ĩrĩa rĩabangĩtwo, no rĩu Maina rĩ, nĩ aratũhe ũtheri ũngĩ haha. Na nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie Maina wa nama tondũ aragia ma. Ta thikĩrĩriai ũrĩa araiga. ũcio. Ngenda kuuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio nĩ acerire gũkũ. Na rĩu to hihi nwende kuonania atĩ rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ mũramũmena gũkũ, no we international community nĩ ĩramũtambũra, nĩkĩo mararehe mĩcemanio gũkũ Nairobi, anga kĩ kĩ, maũndũ maingĩ. No nĩ atĩrĩrĩ, spirituality ya bũrũri witũ, Kwaria ma, nĩ ĩraregire mũndũ ũcio, na nĩ ĩraregire iceera rĩu, na nĩ ĩraregire mũcemanio ũcio. Spirituality iitũ nĩ ĩrakaanire mũndũ ũgwĩtwo Macron. Nĩ tũramũkaanire, spiritually. Nĩ mũronire hĩndĩ ĩrĩa aragĩthiaga jogging mena mũndũ ũgwĩtwo Kipchoge, ũkona nginya ciana, na nĩ ciana nini, ona itiramũtambũra ona itirĩ na shughuli nake, marenda kũhũrwo selfies na mũndũ witũ, you know, marenda kũhũrwo na Kipchoge, ona gũtirĩ mũndũ ũramenya, nginya erehithagĩrĩria, you know, kwĩyendithĩrĩria ciana tondũ nĩarona, onake nĩarathoma, nĩarathoma rĩera akaigua rĩera rĩrĩ nĩrĩndegire mũno. Akiori mũndũ ũcio nĩ araregirũo nĩ rĩera rĩa bũrũri ũyũ, na niĩ ngenda kuuga atĩrĩrĩ, ũcio nĩ ũndũ wa gũtũma tũcokerie Ngai ngatho mũno, tondũ ĩyo ĩrarĩ show ya gũtuonia atĩrĩrĩ, Ngai e hamwe na bũrũri witũ, na Ngai nĩ ahingĩte mĩrango itũ kũrĩ thũ cia na nja iria iragĩirũo nĩ ruto Tondũ gũtirĩ hĩndĩ kũngĩtuĩka atĩrĩrĩ, Wee, indo iria ciateo nĩ andũ arĩa angĩ kĩara-inĩ, indo iria cianogia andũ arĩa angĩ na cioneka nĩ cia tũhũ na itirĩ ũndũ ingĩteithia mũndũ, wee nĩcio ũrathiĩ gũtũgĩrĩra, atĩ rĩu ũroka gũtũrehera atĩ anga ĩĩ cooperation, sijui nini, sijui anga maendeleo. You know, indo iria ciaregwo nĩ andũ arĩa angĩ nĩ tondũ wa kuoneka atĩ indo icio nĩ njũru biũ na itingĩteithia mũndũ. we nĩcio indo iria ũrathiĩ gũtũrogotera na kũu ũgĩtũrehagĩra. Akorwo nĩ kũrĩ bũrũri ũregetwo nĩ mũndũ mũirũ, na akorwo nĩ kũrĩ bũrũri wĩyonanĩtie kuma hĩndĩ ĩrĩa mawĩyathi mambĩrĩirie kũheanwo thĩinĩ wa Afrika, akorwo nĩ kũrĩ bũrũri wĩyonanĩtie nĩ bũrũri gĩko biũ na nĩ bũrũri caitani, nĩ bũrũri wa Baranja. Mabũrũri marĩa mothe makoronaicĩtwo nĩ France na kũu maraingatwo na kũrĩa West Africa na kũrĩa kũngĩ. Ũngĩthiĩ ũrore mabũrũri macio, nĩmo mabũrũri marĩa mathĩni mũno thĩinĩ wa Africa. Nĩ mũrĩ mwamenya ũguo? Angĩkorwo he bũrũri gĩko, nginya mabũrũri marĩa wakoronaicĩte mothe matirĩ makinyũkia ikinya. nĩ bũrũri wa baranja maũndũ mamwe nĩ ta macio reke tũthikagĩrĩrie tũkaigua tondũ tũti ũtangĩthikĩrĩria ndũngĩmenya niĩ ona ndirakĩũĩ ũguo mabũrũri marĩa mothe makoronaiziruo nĩ France matũrĩte marĩ athĩni na nĩma nĩma ta rora West African countries most of them Matũrĩte marĩ athĩni. Koguo ona ndiũĩ nĩkĩ gĩkĩ Ruto arageria gũtũrehere gũkũ ithuĩ. Rekei tũthikĩrĩrie. Nĩmo mabũrũri marĩa mathĩni mũno. Nĩkĩ? Tondũ mũndũ ũcio ahana mbũmbũĩ, nĩ kĩnyua thakame. Mũfaranja etĩkĩtie atĩ cooperation yake na mũndũ mũirũ, it is whereby wee wĩ hau tu ũkorwo wĩ ngombo yake. Na ti o na o na ti kũhũthĩra maheeni ũrĩa thirikari iria ingĩ ikĩhũthagĩra wara na maheeni, ĩhĩ, Mũfaranja ahũthagĩra gĩthũri, ahũthagĩra mbaara. Na nĩgetha mũtikaikare mũkĩ mũgĩciragia ũhoro wake mũno-rĩ, atigagĩrĩra atĩ mabũrũri macio makoragwo marĩ in constant turmoil na ũndũ wa gũ sponsor terrorists matũũre marũaga kũu. Na nĩndĩrona biũ biũ biũ biũ kĩndũ kĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo President Ruto abangĩire bũrũri ũyũ kũringana tũmakinya twake, footprints ciake nĩiratuonia kĩrĩa abangĩire bũrũri ũyũ. Abangĩte bũrũri ũyũ ũhane mabũrũri marĩa maharaganire thĩinĩ wa Africa. Ũngĩona athiĩte kũnyitana na andũ arĩa ma destabilize-aga thirikari iria ingĩ as long as kwĩna dictator wao kũu. Nĩ matigagĩrĩra atĩ gũtirĩ ũndũ o ro na ũmwe wa bata ũracirwo nĩ opposition ya bũrũri ũcio, na kũndũ kũu gũtirĩ na democracy, kũndũ kũu gũtirĩ na mũndũ ũraria ũndũ ũngĩ, kũndũ kũu gũtirĩ na ũthii wa na mbere ũrathiĩ na mbere wĩgiĩ bũrũri ũcio, nĩ ũhoro wa gũpora, nĩ kwenja na gũkua, nĩ kwenja na gũkua, makĩgayanaga na dictators arĩa maigĩte kũu. Ũrĩa Faranja ĩoparĩtaga thĩinĩ wa Africa. Nĩmagoka maka install dictator mũndũ wao na makarehe nginya thigari ciake ciao kũu irangagĩre mũndũ ũcio. Mũndũ ũcio akamũrangĩrĩria thĩ ũrĩa ekwenda, arangĩire arĩa nao menjage ma ndini manyu makĩgayanaga na gũkũ thutha. Ngai angĩrwo mũũraga ũtukũ inyuothe, mũngĩrothira inyuothe, mũngĩroharaga. Kĩrĩa nyendeire Maina nĩ kuga ma. Nĩ kuga ma ĩrĩa ĩturaga. Ngai aromũraga ũtukũ. Inyuĩ mũbangagĩra andũ a Ngai maũndũ marĩa moru. Aromũnina inyuothe mũharagane na kũu. Tondũ wa rĩrĩ, mwĩciragia andũ arĩa angĩ maũndũ moru. Rekei tũigue. na inyuothe na mĩbango ĩyo yanyu ngai angĩrometharia yothe o toguo aratharirie hũra wa mũndũ ũcio na aratũma bũrũri ũyũ nginya ciana cionanie you are not welcome here nĩ kuga tũroiga atĩrĩrĩ ruto and your plans and whoever you are with it is not welcome in kenya period it is not welcome here and it will not work here whatever Macron and his country thinks that they are going to do here in Kenya, whether you bring your soldiers or whatever you bring, even if you want to build 10 bases here, you will not succeed in Kenya. Mutigo succeed huku. Na muthamaki wothe thĩinĩ wa Africa thaa ici mũndũ ũreciria bũrũri wake wega na mũndũ ũrenda kũdevelop bũrũri wake akorwo ndararirĩti na China nĩ araarĩirie nginya andũ megwĩtwo Russia, tondũ mbaara ĩrĩa ĩrĩ thĩ thĩinĩ wa mahinda marĩa tũrĩ nĩ mbaara ya inyua thakame, the colonizers, America, France, Britain, Germany, na sana sana Germany, Germany hapana, but look at France, America, Britain, mabũrũri mau matatũ. nĩmo makoretwo marĩ ũhinyanĩrĩria ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa thĩ especially kũrĩ mũndũ mũirũ. Ona wona marĩ gũkũ Africa, ona wona Trump agĩũka gũkũ, ona wona Ngeretha me gũkũ, they are not here to develop Africa, no. They are here to make sure that Africa does not rise. They are here to make sure that Africa does not wake up.

How sad and how unfortunate. Onake Ruto nĩ a style up. Arathiĩte gũtũrogotera kĩ kĩu. Nĩkĩ aratũrogotagĩra atũrehere gũkũ Kenya tũteithĩke nakĩ? Eh? Ndwona ruo rũrĩa maina anaru akĩaria tondũ Ngai nĩ ahete andũ amwe ta maina wana ma ũgĩ wa kũhota gũthoma maũndũ mamwe politically. Na nĩkĩo tũrĩthikagĩrĩria andũ ta aya makahota gũtũ analyze maũndũ marĩa ithuĩ tũtoĩ na maũndũ marĩa ithuĩ tũtarahota kũ understand.

Rĩu rĩ, wona twareherwo mũndũ ta ũyũ wĩna hakiri icio cia kũhota gũtũthathaũrĩra maũndũ, tũkagĩa na ũgĩ wa kũmenya ti kwendwo twendetwo nĩ andũ a Ruto aratũrogotera agatũrehe. Nĩ andũ a gũka gũtũnina, hena mĩbango menayo, na rĩu ithuĩ wĩra witũ naguo nĩ ũrĩkũ? Wĩra witũ nĩ tũthiĩ tũturie maru, twĩre Ngai nĩ twaregana na mĩbango ĩyo yothe, tũmĩanange na tũmĩthũkangie thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ithuĩ tũtikũreherwo gĩko, ithuĩ tũtikwendio. Ithuĩ tũtigũka kũiywo resources citũ ithiĩ ika develop mabũrũri mangĩ. Gũtirĩ hĩndĩ mũthũngũ agoka maica-inĩ maku nĩgetha agũthondekere. Hĩndĩ ciothe maroraga mũndũ mũirũ makona ahana takataka. Na matiĩtĩkagia Ngai nĩ atũrathimĩte gĩthemba gĩkĩ. Ta rĩu rĩrĩa Ngai atũhete bũrũri mwega, mabũrũri ma kwao magĩaga winter, magaikara winter mĩeri ĩtano me mbarabu-inĩ, morage marigagwo megũthiĩ kũ. Gũkũ gwitũ ta cũthĩrĩria rĩera ritũ. Ngai atũhete weather ona ndũgekĩra burana, mũthenya ũrĩa wekĩra no kahũa-inĩ. Weather njega throughout the year. Ngai atwendete mũno agatũhe irio fresh, tũitutaga irio fresh mĩgũnda-inĩ tũkĩrĩaga, irio organically grown itarĩ na ma chemicals. No no nginya marĩa indo itũrĩte maburinji-inĩ mĩaka na mĩaka cia importirwo kuma mabũrũri-inĩ mangĩ, tondũ kwao gũtingĩkũra indo imwe. Ithuĩ Ngai atwendete mũno, na nĩ maiguaga ũiru mũno nĩ ũndũ wa ũguo twĩna bũrũri mwega. Na nĩkĩo mũndũ ta Ruto ndagĩrĩirwo nĩ kũnyitana na andũ ta acio ona hanini. Na kĩrĩa aratũcarĩria nĩ kĩĩ? Nĩkĩĩ kĩu arathiĩ gũtũcarĩria kũrĩ aya makoroni? Andũ arĩa maregirwo kũrĩa kũngĩ guothe. Colonizers arĩa ma colonized mabũrũri ma Africa makĩmatũria na thĩna nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ, mabũrũri mamwe matũraga na poverty nene mũno nĩ ũndũ nĩ ma colonized nĩ mabũrũri ta Baranja. Githĩ ti kuona tũratorirwo nĩ kũhingũria maitho tuone ũrĩa tũreciria ũũru nĩ mũthamaki witũ ihinda rĩrĩ? Na nĩkĩo tũraigire nĩ tũrĩaranagĩria topic iria ciothe ciothe ciĩkuo thĩinĩ wa channel ĩno. Nĩ tũraigire nĩ tũrĩaragia tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno me mbere itũ na no nginya tũhĩganie. Kwĩ mũndũ ũikaraga na hau na rĩngĩ ndarĩ na information, no rĩngĩ twaria na mũndũ ta Maina na ma, tũkagĩa na information ta ĩyo atũhe haha. Rũciũ tũkona mũndũ ũngĩ nake ũratũtara na mũtarĩre wa mũthemba wa mwanya, tũkagĩa na new understanding. Na nĩ tũkũmenya we, mũndũ egitaga, mũndũ mũgĩ nĩ ũrĩa wĩgitaga. nĩ ũkũmenya ũrĩa ũkwĩgita mwĩgitĩre-inĩ waku harĩ maũndũ marĩa mothe megũkorwo magĩũka. Rekei tũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria ona gũ support video channel ĩno. Angĩkorwo ndũ nĩma tũti subscribe ĩte tondũ nĩ channel njerũ, nĩ ndĩramwĩhoya mũ subscribe ta nĩgetha tũkũrie channel ĩno, tũcoke gũthikĩrĩria mataro ona ũgĩ na tũcoke gũteithĩka. Na nĩ ndĩraigire mũndũ wothe ũngĩkorwo ena ideas angĩenda onake kwaria thĩinĩ wa channel ĩno atũhũrĩre thimũ na atwarĩrie hau thĩinĩ wa comment section nĩtũkũmũ invite na nĩ egũka na nĩ ekũheana matarano make haha kĩrathimoi mũno ngai amwĩke wega video ĩno nĩ heo kĩara igũrũ give the video a like and we see you in the next one bye bye